Sur ce ass awer elo haut den Owend de Plat de résistance, d'Neijoerschsried, an do ginn ech dann d'Wuert iwwer u mäin Co-Parteispriecher, de Gerry.
Merci. Merci Carole. Léif Gäscht, léif Press, léif Spriecher oder all Vertrieder vun der Jonk-Lénk, léif Komeroden a Komerodinnen, Et war elo e puer Deeg oder Woche méi roueg an dat hu mer och, mengen ech, all gebraucht. Zwee Wahlkämpf an engem Joer, dat geet nawell un d'Substanz an dobäi war et net dat eenzegt, mat deem mer eis d'lescht Joer erëmgeplot hunn. D'Mënsche wéi mär wëlle sech einfach net mat de bestoende Verhältnisser offannen. Mir kënnen dëse wuessende sozialen Ongerechtegkeeten an der Ëmweltzerstéierung net roueg nokucken. Mir wëllen zënter 25 Joer Verännerung am sozialen an am ökologeschen an am kulturelle Beräich. Mir wëlle Fortschrëtt, mee net sozial blanne, reng technologesche Fortschrëtt, deen eis ëmmer méi vun eis Mënsche, vun der Natur distanzéiert. Nee, mir wëllen een. Mir wëlle weiderkommen hin zu méi enger gerechter Gesellschaft, wou d'Mënschen sech emanzipéieren vum Patriarchat, vun de Patronen, vun de Proprietären, vum Konsum an där Gewalt, déi dëse kapitalistesche System all Dag bei eis alleguerte bedeit an nach vill méi bei deene Mënschen, déi a Krichsgebidder liewen. Et ass keng einfach Zäit fir progressiv Mënschen, mee eisen Asaz ass méi gefrot Wéi jee. Grad och dëst Joer, wou nieft sëllege Krisen och mat de Sozialwalen an Europawalen hei am Land ee Rendez-vous mat de Biergerinnen a Bierger usteet. Deen Asaz ass ëmsou méi wichteg, datt ee sech wierklech ëmmer méi a méi freet, wou mär da mëttlerweil sinn hei am Land. Wou si mär dann hei an der Stad? Wa Mënschen, déi esou aarm dru sinn, datt Heeschen dat eenzegt ass, wat hinnen iwwreg bleift, och nach kriminaliséiert gëtt. D'Lydie Polfer wëll hinnen dat Lescht, wat hinne bleift, verbidden, just fir se aus dem Stadbild ze verdrängen. Dës vulnerabelst Leit, déi éischter eis Hëllef an Ënnerstëtzung kréie missten. Wou si mär dann, wann ech scho muss e Student bei mär op der Fotell ophuelen, wëll e soss op der Strooss gelant wär? Wou si mär dann, wa Flüchtlingen ënnert der Bréck mussen an Zelter schlofen? Wou si mär dann hei am Land, wa mär nach ëmmer Mannerjäreger am Prisong aspären? Wou si mär dann, wann d'Aen viru Feminicider zougemaach ginn, toxesch Männlechkeet, Ganz Liewen zerstéiert a Politik a Gesellschaft nach ëmmer vill ze oft nokuckt. Wou si mär hei 2024 a Rassismus ass nach ëmmer all ze oft eng Realitéit. Wou si mär dann hei wann e Minister an en Deputéierten et sech erlaben fir een Artist an e Karikaturist ëffentlech z'attackéieren An esou och géint d'Meenungsfräiheet ze schéissen. Wou si mär dann, wann een Aarbechtsminister gëtt, deen den Index entweder net verstanen huet oder net wosst, datt et dee gëtt hei am Land? Wou si mär dann zu Lëtzebuerg mat Regierungen, déi viru Geriicht ginn, Fir ze kontestéieren, datt Amazon a Fiat Milliounen u Steiere mussen nobezuelen, déi awer soss all normale Betrib, all Schräiner oder Geschäft bezilt. Wou si mär dann, wann dës Regierung amplaz géint d'sozial Ongerechtegkeete virzegoen, bei Revenuen a Léin? Déi ofzebauen, déi wuessend Ongerechtegkeeten, dës Ongerechtegkeeten och elo nach sollen an de Pensiounssystem verstärkt agefouert ginn. Léif Komeroden a Komerodinnen, eise Pensiounssystem huet d'DNA vun deem, wat Generatiounen an Generatioune vun Aarbechter an Aarbechterinnen erkämpft hunn. Dëse System brécht mat der kapitalistescher Logik. a weist eis zënter ville Joerzéngten, wéi een e groussen Deel vun de Revenuen vun un d'Salariéeën kann gerecht verdeelen, nom Prinzip vun der Solidaritéit. Dofir, Komerodinnen a Komeroden, wäerte mär dëst Stéck Sozialismus am Kapitalismus grad esou vehement verdeidegen, wéi mer den Index mat Succès verteidegt hunn. Zesumme stoen a fir d'Rechter vun alle Lounofhängege kämpfen, dat ass eis historesch Aufgab. An natierlech ass et och virun allem d'Aufgab vun de Gewerkschaften. An do waren d'Gewerkschaften a virun allem den OGBL 2023 um Rendez-vous an hunn assuréiert. Nom Kampf fir den Index waren direkt zwee Streiker, déi ugestanen hunn, fir d'Aarbechtskonditiounen ze kämpfen, op der Cargolux a bei der Ampaset. An dee Kampf, deen d'Aarbechter vun der Ampaset mam OGBL, Gefouert zu en Voix vun immens grousser Wichtegkeet fir all Salariéen hei am Land, wär dat nämlech duerchgaangen ginn, datt e Patron einfach esou e Kollektivvertrag ka kënnegen, da hätt dat riskéiert Schoul ze maachen an da wären nach weider Betriber op déi Idee komm a mir wären 2024 mat nach méi Streiker confrontéiert ginn. An dofir e grouse Merci un déi Aarbechter an un den OGBL, déi bei Reen, A Keelt do stungen a bis zum Succès, bis se Gain de cause kritt hunn, assuréiert hunn. Eis Deputéierten, mär Spriecher, eis Memberen, eis jonk Lénk stungen natierlech och hei solidaresch un der Säit vun den Aarbechter. An déi Ënnerstëtzung, mee och déi vu breeden Deeler aus der Gesellschaft, d'Leit déi laanscht gefuer sinn, hu getut. Jiddereen huet Verständnis gehat fir dee Streik, wat net ëmmer de Fall ass, wat bei der Cargolux deelweis manner de Fall war. Mee hei huet ee wierklech gespuert, datt de Leit bewosst war ëm wat et hei geet. Dee Message ass eriwwer komm an dat huet hinnen Hoffnung ginn an dofir hu se bäigehalen an dat huet eis Hoffnung ginn an dat gëtt eis Hoffnung fir 2024. 2023 hu mär awer och Verstärkung kritt. Wëll datt mär erëm eng jonk Lénk hunn, hu mär net nëmme bei de Wale gemierkt, mee dat hu mär eebe bei all deene soziale Kämpf gemierkt, wou et gegollt huet, present ze sinn, wéi eeben och bei deem dote Streik. Léif jonk Lénk, Där waart net nëmme mat groussem Engagement mat um Terrain, do wou et gezielt huet, nee, Där hutt der gesamter Lénker och muenchmol de Wee gewisen. Well den Heesche vum Biert vu mär aus Schock deelweis an eng Sparre gefall sinn, hutt där, a ganz speziell du Nora, ech hunn dech nach net gesinn, ass vläit och net hei, d'Äerm héich gestrëppt an där hutt eis gemeinsam, eis gemeinsam Oppositioun géint dee Verbuet duerch konkret Aktiounen op d'Strooss bruecht an zum Ausdrock bruecht. Maacht weider esou! Et ass dës Energie, déi de Brennstoff ass fir d'Motore vun der Verännerung, fir déi verstäerkt un d'Réinen ze kréien. Dës Verännerunge brauch et ëmmer méi dréngend. Laut leschte Rapporte vun de Wëssenschaftler ass et elo scho bal onméiglech, fir d'Äerderwäermung op 1,5 Grad ze limitéieren. D'Klimaziler vu Lëtzebuerg an der EU sinn net ambitiéis genuch. Weltwäit feelt et un den néidege Mesuren. A Lëtzebuerg ass och nach Europameeschter wat d'CO2-Emissiounen ugeet. An trotzdeem weisen d'Aussoe vum Premierminister Luc Frieden beim Noyauxinterview, datt dës Regierung alles anescht wéi op der Héicht ass vun der Responsabilitéit, déi Lëtzebuerg hei ze droen huet. Mär musse Virreider ginn, amplaz ze bremsen, an dat esou schnell wéi méiglech. Global Verantwortung muss eis Regierung och huele par rapport zu de Kricher, Déi nach ëmmer an zënter 2022 erëm verstäerkten Doud vun zéngdausende vu Leit bedeiten, ech gesinn, ech ginn aus Grënn vu Pouvoir d'influence vu Lëtzebuerg just op zwee vu 24 Kricher respektiv iwwer 300 bewaffnet Konflikter an, mä condamnéieren nach ëmmer vehement den Ugrëffskrich vu Russland géint d'Ukrain a si solidaresch mat de Mënschen an der Ukrain. Dëse Krich huet scho vill Liewe kascht op béide Säiten an ass festgefruer. Et brauch dréngend nei an ambitionéiert diplomatesch Initiativen a Efforten, well soss riskéiert dëse Stellungskrich nach Joren ze daueren. Och d'Attentat, dat d'Hamas de 17 Oktober op Zivilisten aus Israel, dorënner iwwregens och Palestinenser, gemaach huet, ass duerch seng barbaresch, mënscheverachtend a genozidär Natur op d'Äussert ze condamnéieren. Mär sinn eis, denken ech, all eens, datt keen esou eng, esou reaktionär Kräfte wëll an iergendengem Land un der Muecht gesinn. Mär sinn eis awer och eens, datt de Krich, deen Israel zënterdeems am Gaza féiert, géint internationaalt Recht verstéisst. Hei ass net méi vu Selbstverteidegung ze schwätzen, mee vu Genocide. Et brauch hei dréngend e Waffestëllschand, eng Fräiloossung vun alle Geiselen an humanitär Hëllef am Gaza. Den Israel-Palästina-Konflikt huet awer och d'Idee geschafft, Griewer hei bei eis opzemaachen, wéi bal keen anere Konflikt. Mee loosst eis politesch kloer am Kapp bleiwen an dofir och an dësem Kontext Amalgama bekämpfen, wa bei dësem Konflikt ee wéinst enger reliéiser oder ethnescher Hierkonft mat responsabel gemaach gëtt fir dat, wat e reaktionäre Staat dohanne mécht. Antisemitismut ass grad esou een Iwwel wéi all aner Forme vun Diskriminéierung an als Lénk bekämpfe mär dës an dorunner däerf keen Zweifel bestoen. Da giff der iech awer wonneren, wann ech hei meng Ried giff ophalen ouni nach méi konkret op d'Thema Logement anzegoen. Natierlech ass et och. Eng national Verantwortung, déi dës Regierung fir dës Kris huet an déi soll léisen. An nach ni war et esou einfach, dës Verantwortung unzegoen an an engems de Chômage an d'Iwwerscholdung bei ville Stéit ze verhënneren. Mee, léif Kolleegen a Kolleeginnen, dat mécht een net, andeems ee Milliounen un Investisseuren verdeelt, fir de Promoteuren hir Margen ze retten. Mee dat mécht een, andeems een ënnert anerem deene Leit, déi ënnert dem finanziellen Drock vun deieren Iwwergangspreeën ënnerginn, well se hir Wunnengen net verkaf kréien, hir Wunnengen ofkeeft an net just Wefa bei den décke Promoteuren akeeft, wou bemol och eng Stad Lëtzebuerg d'Sue fir soziale Wunnengsbau an de Grapp hëlt, déi se virdrun zwar an der Reserv haten, awer iergendswéi ni do fonnt hunn, fir déi dote Kris. An dat mécht een, andeems een d'Spekulatioun bekämpft, eng ëffentlech Baufirma grënnt an endlech d'Loyeren deckelt. Ech mengen, Der hutt et verstanen, Mär setzen net vill Hoffnungen an déi dote Regierung. An déi zwee Deeg Keelt, déi mer elo haten, riskéiere mer eng änlech sozial Keelt d'ganzt Joer an iwwer déi ganz Legislatur ze kréien. Dat hu mer an den éischten Akte vun där Regierung gesinn an dat gesi mer och am Koalitiounsprogramm, och wann en heiansdo esou vague ass, datt ee mol net wierklech weess, wat se wëllen. Ofschléissend awer och e puer méi feierlech Wierder. Dëst Joer feiere mer de 25. Gebuertsdag vun eiser Beweegung an Partei. Fir ze markéieren, datt mär nach ëmmer do sinn, méi staark wéi deemools an nach ëmmer 100 Prozent motivéiert. Den 30 Januar 98 si mär hei zu Bouneweg am Casino Syndical gegrënnt ginn an um selwechten Dag, 25 Joer méi spéit, lancéiere mär eise Jubiläumsprogramm, deen iwwer d'ganzt Joer wäert eriwwerbréngen, Mär si komm fir ze bleiwen, mär schwamme géint de Strom a mär hunn nach ëmmer alles ze gewannen.